Imma isu ħatma, ħatma joħroġ u jgħid, għanna problema. Tawa, da kien kas eh, fuq il-pandemija, nitkellem, da kien tant kas ċar illi inti toħroġ hemmhekk. Tkellem lil poplu ta' adult, minn adult għal adult, u tajtlu sma situazzjoni għadin. Sawa, xej sabiħ muġej, anzi ġejn affarijiet koroħ lejna. Il-kontra ġara, le, all right, business as usual Ġunju, business as usual Settembru, business as usual January, business as usual March. Imma kulħadd jaf li mhux il-każ, kulħadd jaf li mhux ħa jiġri hekk. Għalfejn. Kulħadd jaf?
Le, sibx kulħadd jaf.
Min ma kienx jaf għax letteralment għax ma kienx qed jara xem qudiem u da da li ma pandi. Għaret. Eh, le, ma jen perswas li ħafna minn nies ħadu dak li qal il-Prim Ministru sħabu bħala fanġeru. U qalu eh. eh u f'dak il-każ. And they were just feeling okay. enough until kellu jerġa' jidher fuq it-television jgħidilhom f'Settembru. Just like a little booster tal-inoculation ta' dwejja. Minu l-kretin hemm? Minu l-kretin? Xaħat xaħat il-politiku kretin fil-verità. Eh, ma wkoll kretin il-poplu li temmen il-politiku kretin u d-diemek. Xaħat irid jagħmel xi ħaġa dwar il-poplu, men. Fis-sens, Il-poplu huwa, dan huwa poplu żagħżugħ. Tu huwa poplu indottrinat. Stenna.
U min, min, just, just, just a, a slight tip, like the end of this, the punchline is li jiena lek inkazzawn il-partiti, so, għax il-partiti għandhom opportunità enormi. Il-partiti ehm, il-maġġoranza tal-poplu jidolizzawhom. Sewa. Mhm. They are very much indoctrinated by them. Mhm. Ġifieri l-ewwel kellna aħna poplu jien dejjem narana il-poplu tad-duttrina l-ewwel kellna knisja li kienet tgħidilna moralment xi nagħmlu mbagħad issa għadha l-esoteriżmu kollu spex ta' ċħadnieh m'għadux jagħmel sens spex ta' u għandna bżonn xi ħadd ieħor biex jgħidilna x'nagħmlu u tfaċċaw il-partiti. U l-partiti il-massa tal-Maltin jidolizzawhom. Sal-punt li kieku il-partiti jippruvaw jedukawhom, in-nies ħajjisimgħu għalfej, għax jiena mill-idolu tiegħi, jekk jien naf jiġi fuq naf meta kont żgħir kont nħobb il-Mortal Technique pereżempju. Jiġi fuq. Għandix idea minn użun.
Rapper Peruvjan, Jod Harlem, għandu ħafna ideat ehm, xellugin. Eh, just an interesting, like a, a rap activist, sewa. Meta għon zer kien jappella li ħafna. U jgħid li isma ġan, ehm, mux aħjar taqbat u titallem naqa storja u letteratura ħalli tkun tista eh, fil-fat u daw ma klim li għalli ehm, ħalli tkun tista tartikolar u u f'konversazzjoni ma taqax għannek jew And it's like, ah, shit, it's more than just looking tough. All right, cool. Imagine li il-partit li għandhom ehm, l-attenzjoni kollha tal-partitarji tagħhom li huma the vast majority of this country. In-narrattiva tagħhom ibidluha minn ehm, tridu tkunu fanatic followers

It's idealistic, taġ, fi idealistic għall-alla. Pero nasib il-media indipendenti u l-internet nasib daw l-affarijiet fil-verità qed tagħmel qed tagħmel tidħol f'dak l-ispazju. Imma assolutament maħniex laqqa as viċin fejn suppost qegħdin. U naħseb li waħda mill-problemi enormi li għandna hija sistema edukattiva li zoppa ġifi mhix zoppa bla żgħaj. Ah. Li hija sistema edukattiva illi nibtet prattikament fil-50s u 60s biex Eh, traw hemm nies biex jaħdmu fil-fabriki prattikament. Dik hija sistema edukattiva li għadna biha sallum ħafna pajjiżi għadhom b'dak il-ħsieb. Imma Malta possibilment ħafna iktar minn postijiet oħrajn. U dik hija dik hija inkwiet kbir għaliex inti iż-żgħażagħ m'intix qed tgħallimhom kif jaħsbu Imma xiex?
Imma xiex, imma x'jaħsbu? Not how to think, but what to think. Kif jaħsbu?
Kif inti kapaċi kapaċi tanalizza situazzjoni mhm. u tara xem tajjeb u xem ħażin u tibni l-opinjoni u l-ħsib tiegħek fuq dak li qed tara. Mhux għax il-kap għallek hekk Jiġifieri hekk, u l-iktar ħaġa idjotika tas-sitwazzjoni hija li inti għandek partit u li wieħed hu miġġiġna ħaġrat, illum għandek kap, għada għandek kap ieħor, id-darba li jmiss għandek kap ieħor, u inti li jiġri huwa li jgħidu x'jgħidu dawk it-tlieta, inti bil-frame tagħhom fil-kċina d-dar u dawk li jgħidu huma dogma. Ma taħseb li this grip is eh, slowly eh, but surely eh, coming undone? It is, but it's being replaced by other things. U hemmhekk qed jibda, qed jibda, qed tibda ċaqċaq il-qasba, il għaliex ehm, fejn qabel għall-inqas kellek żewġ you have two polar opposites that were um, in, in, in, in conflict. Right? U ġeneralment. Għal-min għattajt li għal. Politikament.
Eh, ok, so. Eh, Għandek zeċ partiti li huma two polar opposite, it's very clear. It is very clear. U saċertu punt, dej kien hemm il-bilanċ vera l-Partit Nazjonali se kien għamel 25 sena fil-gvern, ġifieri kien hemm daqsxejn ehm, staġnar. Staġnar minn dik in-naħa, però dak l-istaġnar mbagħad malaj jgħaddi, jien għaliex il-parti tagħja, l-parti tnawwar, u ġie l-Partit Laburista li mbagħad mar in-naħa kompletament opposta f'ċertu sitwazzjonijiet, mhux f'oħrajn. F'oħrajn kważi il-konservattivi ġeneralment by temperament iridu kemm jista' jkun ftit intervent mill-gvern. Alright? Ġifieri the business mentality, don't tax, eċetera, eċetera. Dan il-gvern, il-gvern laburista, huwa kważi iktar iktar konservati mill-Partit Konservativ f'dak il-lat, għax blajta ta' business first. Tela, ġifiri ma telax blajta ta' social services first, tela blajta ta' business first, which is the antithesis of. Eh, fis-sens għamel ħafna, fis-sens ta' fil-ġerarkija tal-policies tefa ħafna affarijiet li huma eh, welfare oriented, il-ċajr.
Iva, eh, imma tela blajta ta' business first. Yes.
Ma telax bl-Italja ħna soċjalisti? Le, le, le, fil-fat niftakar darba l-taqa ma' Corbin, eh, Muscat, Sakarari, u l-unika ħagġa li għalli spiex ta' għaddi kif għamil sija nitkellem ma' Corbin u mażgament ma naqblu fuq xejn. Corbin ma danċu. Social worker kam politician.
U dik u kolli għandu karizma ta' għanna. Tappet ta' zarbun. Eh, ikon sanajt eh, loki mim li bew li Ta' zarbons, probably better, għax fucking tħoss li kullħat jista' jimxi fuq, miskin. Eh, persuna meta tħares leja kon qed nitkellmu fuq għadim mal I'm sure his heart is in the right fucking place, ta' ġviri. Yes, but the heart doesn't get you very far. Yes, on its own. The road to hell is paved with